Yo nɔvi lɔlɔwo me do gbe na ame sia ame va gbe nkeƒe aʋala tsi ŋkɔ nye nye ɖem ne nya me ne va mɔ dzi dzagbagba ne na subscribe ne subscribe vala kema na ma video kple ame nɔvi akpe dada ne na subscribe siwo kple ame yiwo pete le video ma miawo le dɔ wɔ miawo manɔ me anye ne youtube me le teƒe o miawo le dɔ dzi kakaka Mawu gã neyra mi. Egbe me di be mafia nu viɖe tso tutu ɖe dzi tso visa ƒe enu yi megblɔ Ghana kple UAE alo Dubai ƒe visa yiwo be yewoava implement yiwo mekpɔ implement haɖe o. Aha e tutu ɖe dzi meva kpɔ ya nye be meyi ɖe Ghana embassy le Abu Dhabi Meyi ɖe woƒe wɛbsaiti dzi ale be meyi la nyemete ŋu kpɔ kɔnfɔmɛshin ɖeke be yewodze egɔme haɖe o. Le Abu Dhabi nyemekpɔ kpɔ kɔnfɔmɛshin ɖeke o, nyemeƒo nu kpli wo, nyemeyɔ woe o. Vɔ meyi ɖe woƒe wɛbsaiti kple susu be ne nyateƒe ɖe le le fi ma la, mate ŋu akpɔe akɔ va emɔ dzi. Ɛɛ, Embassy of Ghana. of the Republic of Ghana Abu Dhabi mayi ɖe fima ne makpɔe ɖa ne eyi me ekpɔ enu yiwo dzi mele dede fia le mɔdzi fifi la ɖa wobe no visa free entry to UAE by Ghanaian yet eh, ne nyi maka hatso la Ele kpɔ Nigerian news ema eh, ne me kɔ yi ɖe gɔmea eyiwo pete va fela la eh, enu yi ga le nukunu wɔ nam ko enya le yi Nigeria tɔwo kɔ enye aboŋ wawo boŋ ele nu ƒo tso ahan yi va wɔ abe mele vɔvɔ na mía tɔwe míaƒe immigration service tɔwe no kpɔ gbɔ be yewo ma va da asi le passport ŋu ha ɖe gata o. Meɖe kuku na wé, enuyiwo le dzɔdzɔ le Dubai le fia alo UAE le fi ɖe me nyɔnu viwo, meɖe kuku na wé, ne wo bia Ghana vi ɖeka ɖeka yiwo le doɔ me, ne wo gblɔ na wé aƒe ne wo dze passport wo wɔwɔ, ema nye ma kɔ blia meo. Miaƒe passport ye dze be no lebe na passport paa, no mega kɔ feo. No le be ne ne me yesi gbede mia ha de ga wan wan si disi mia hɔ de kotoku me ten percent mia hɔ de kotoku me mia va gbla gbe do me ne mia tɔwe Africa fifia me me agbe me bɔbɔ agbe de me bɔbɔ azo apo be wa implement vɔ ani me kpɔnua le yi la me yenu vie o enye me kpɔe be eh, mia passport office no no no they should they should sit up Hum, dush, no, no, no fɔ. Ok, mage ɖe me ne makpɔ nu yiwo le ŋɔŋɔ le fi. Novice afri ta comment yi makpɔ. Aha, comment ɖewo me kpɔ ema. Comment yiwo me kpɔ. Menye naɖeke o abe information ya. Eya ta ko me, me, me yi internet dzi. Nye me nya ne nyateƒe wònye be míaƒe Embassy of the Republic of Ghana eyae issue information ya o. Aha, wɔ be public notice. Nye me nya ne wa, flag yi le edzi ate ŋu anye be mía tɔe. Flag ya ya mía tɔe, mía be coat of arm ya ma. Vɔ eeee letter head ya ya me le kpɔkpɔ. Ele, ele genuine tsɛ. Ame ya woate ŋu awɔ copy ɖe sia ɖe faa. Nye me kpɔe be eɖe fu viɖe. Nase naɖe gɔme le fi ma. Ne meyi ɖe mele Abu Dhabi embassy ŋutɔŋutɔŋutɔ dzi. Mele Abu Dhabi embassy ŋutɔŋutɔ dzi. Abu Dhabi. Mele ya ŋutɔŋutɔ dzi ne makpɔ be woƒe website ɖe nu kae le fi ma.

Ekpɔe ɖe, eh, visa and passport application. Ne zi dzi ya form ya ya na fill hafi na yi ɖe ate ŋu awɔ eh, woƒe passport renewal kple new one ƒe te ne be ya wɔ. Ghanaian citizen registration. Efi ya wate ŋu register, wate ŋu register ɖokui wɔ le. Eh, dual citizenship. Ghana tɔ yiwo le fi yiwo woga nye eh, Emirate tɔwoe ta dual citizen kple press information mawo ta medi be mayi ɖe news mayi ɖe news column eh, news ne wònye be nade dosigbe la news gɔme ya wòdze be wòanɔ ekpɔ da ɖe ne nade dzɔ le dzɔdzɔ public issue abe ale me le gbɔgblɔ fifi la under news ya wòdze be mikpɔe le vɔ ne meyi ɖe website la nye mele eh, naneke kpɔ sigbo which is this is major issue as far as uh, It's a major development as far as eh, mɔzɔzɔ kɔ hã alo mɔzɔzɔ hiã. Ne ame yi, ne egakpɔ, ekpɔe ɖe, naɖeke mele o, ne eyi ɖe news eme, mayi ɖe news, news enyea? News archives, eh, view archives. Me, eh, there's information, information mi le didi mele kpɔ o. Ne eyi ɖe news eme o, makpɔe o. Ekpɔe ɖea ɖe, makpɔ ɖa efie nye ya. Me, ok, mi tsɔe be media me ya mi akpɔe le. News, Ne ège ɖe news eme, o makpɔ naɖeke o eyata mele gbɔgblɔ be letter head ma mekpɔ va yi la, I think something is missing over there. Ahaa, I think something is missing over there. De news ɖeke, nyadzɔdzɔ ɖeke mekpɔ le website na míaƒe Ghana Embassy o eyata mele gbɔgblɔ be eh, information yi wokɔ da ɖe mɔ dzi ɖe. Enye susɔ nam viɖe haɖe be lɛta hɛd eta anda nɔma kɔndishin lɛta hɛd yi odze be ne wa nɔ lɛta yi woŋlɔ na mi ɖe. Edze be ne kot ɔf ama ne nɔ dze ni o, ma nye like dat miks kala o. Eya nye me susu. So dat infɔmɛshin ivin do is valid lɛta hɛd eya nye yi me le kpɔkpɔ be susɔ viɖe le ŋu. Ahan lɛta hɛd eya me le kpɔkpɔ be susɔ viɖe le ŋu. Ada dan dat la ya odze be edze be ne nɔ woƒe pɛdz. Information yi wokɔ na public fifi la nyi menya fi na Nigeria tɔwo kpɔ information ma tso but I keep wondering mm-hmm ne me yi de like I've been to the news ne me yi de gallery kura tse ma kpɔ na ɖe ko where is gallery um, ma yi de gallery mi tsɔe be gallery photo kple nu ziwe kple video wo ya dze be ma va yi kpɔ le gallery vɔ gallery enye ma mi le ok gallery eme ma zi ekpɔ. Eh, Mele ʋuʋu o. Naɖeke mele galleria o. So míaƒe Ghana embassy tɔwoe le United Arab Emirates. Nye me nya ameka le website dzi kpɔ na mi o. Mi na ne information wo no nɔ very very valid. Wo nɔ very very valid. Me yi ɖe YouTube ma kpɔ be nukawo le gbɔgblɔ le fima. Ahan. Me yi ɖe YouTube ne ma kpɔ be nukawo le gbɔgblɔ le fima. Let me forward this information. Okay. Uh, how to apply

So ekpɔ channel dzi ɖe eh, video susue yi ne wɔ la alo news in terms of news public news la efi ya wòdze be wòadze le vɔ na aɖeke mele si gbe o na aɖeke mele o consular document uh, how to Ghana kpɔ eh, information ɖeke mele o yi me kpɔ ebe susɔ vi ɖe.

kpe ɖe mia ŋu be miava dua me. Miadzra ɖo nyuie ɖe be mava dua me ava kpe fu. Dubai menye Europe o. Dubai menye Western Land America ao. Efi ɖe edzokpo me abolokpo abolokpo me ya mi le le fi. Ɛhɛ, avuvɔ tsɛ va ya, vɔa bolo kpɔ ɖɛ, enu sẽ, ta ne ebe yeazɔ mɔ enye ŋɛvi nɔ to ɖom kple susu be ne wova implimɛnti vɔ la, makɔ nyateƒeɛ kɔ va mɔ dzi nawɛ, ne agbe ne vivi nawɛ ne nakpɔ ŋgɔgbe ɖe agbeɛ mɛ. Egbeŋke ƒomeɛ me bia dagbe na amɛsiame, mianɔ kawɛ?